manje eh, kamara iwanike kana uchimhanya mhanya mafi unozoti chii pane zvandachida kuti mboti nditombonoita kana kuruka munhu musoro zviri nani wona zvakaita kana musoro wangu kuita here koko yekuruka musoro chiisa paside ma bcause ndine imwe plan plan ipi unogara uchingoti une plan chimbotaura kuti plan yako ndeipi pandikangamwa here ah.

chingondipa kaini nzamba yacho anindogara panapa
waraenda useiko

Mungoita fast ka tiwane kushanda.
Undo tsamba yacho. Alright, maita basa. rega ndimbonochinja ndimbomhanyira kuchechi
ah, kwambe ndaikumbira kushandisa toilet orit ah, pindai no problem pindai
ndepamene chingoita mukubva kundosangana nani kopageti tanzwa munhu achinokoe
amene vaunga rasa ati auda batsunamisha ndokatondivhurira geti mahara
namukadzi atipinda mukati
namaitsunami vari vega abuda pageti

kuona kuti ini ndakatofonera ndakatomufonera izvezvikuti iye abudikire kuona postman uyu achasvikirwa ari kuseri imi munofanira kubvumira kuti vari kudanana vanhu

ndakakudza ndakamuona aine kanga munhu kugomo marimwe zuro paya paya pandikakutsanangurira paya nezuro ndakakudza kuti kuti ndakamuona kuti aine mumwe munhu nhasi manje pane atozoya padheni uya izvezvi ana gaizi vatoripo zvotori munhu yedu atomutara uchamuona apinda karo akasimatika mungasingaite aripo kuseri rova fast pagraft pakandipadhuze uri kubiko uri pagraft yakandira sei wamatomurozi kuya kuno

zvandaichitaurara ndizvo zvokuti zvoni wakaramba uchifamba nekutamba neshamwari dzakanaka hapana chinomboita se chinoparara babatinani

inotaura kuti zvoiri zvakakomborerwa uyo asingatape ichi ndeshamwari dzakadaro handiti ee eh, tinopesa mangwani ufambe zvakanaka tatambotitiraasiya foni tatambotimborava newechidii aiwa ndizvo zvivanda kudzidziswa zvokwadi upenyu hwacho pasina ah. jesu ini mataura basa Eh, ndawenda kudeedzera idikidiki zvabva zvangu itongo yakanaka yokuti zvoni ndava ndakuonai muchifamba inga wanga wari munamato wangu mukuru kuti tionani aiwa ndizvozvo eh, pane runyere kupe randakanzwa naamai wakapfuura nepano eh, ndakati zvoni achaonana but ndatenda mwari taonana right
chiripo ndakanzwa zvakaitika but ndanga ndaona kuti zvoni dai mambotigare pasi e, mamborangarira nekufungisisa e, nenhau yemudzimai wenyu ya munoona inini chaiye handichina chimiro chaicho kutopfeka zvandakapfeka izvi kutonyara mufundisi zvacho izvi haini zvandiremera izvi Haiwa ndandati sezvo mune mhuri e, mobva maita decision yakadaro enge munenge makaita kunge makati kasirei padecision. Ah, inini zvakandirembera kubatikidza munhu ari machena aiwa mfundisi murimi chimbonyatsebisana ngurai ndimaona mudzimai wenyu tomboti ndimai mfundisi handi muri kupa bati vandikutaura mazvinzwisisa vachibva kunochinja ndoone mukomana ndakopotirawo nekuseri mukomana ndiyechi zipi ndikuona zipi iri kugadziriswa munoti chii nepakadaro ivi eh, zvekutaura hangu ndingataure zvakawanda but chandinongotaura semba mamwari eh, ndezvekuti ngatishandisei njere togobata dzimwe nyaya mune chikuru ende kuti tichigadzirisa mamereji mereji haisi yekungonzi yangopera nezuva rimwe chete mufundisi mufundisi aiwa chimbozvitorai kuri kusaiti kwenyu riri divi renyu

Ah, mwari ndava vachitungamira zvichokwadi akondeaikatota kubata masaisainga usikumira panyaya dzedze uda kunzwa music here apa udaita sei bata masaisai zvangu staiaiwa anyway ina ndakuya kuzokudza nyaya dzemusic ndine chinyowa ndikakoruzive kuti kangadzikabatsira mikakaenda